تخلص انہیں دا رقیہ ہے سیں۔ انہیں دا تعلق شجاع آباد تحصیل ضلع ملتان نال ہے سیں۔ شروع کرندے ہیں سیں رقیہ عارف صاحبہ دا کلام۔ فرمینجن کیویں ملساں ونج دلدار کوں میں ساری عمراں ایہو ڈر رہ گئے۔ کیویں ملساں ونڄ دلدار کوں میں ساری عمراں ایہو ݙر رہ ڳئے ہنجوں دا ٻس انہاں اکھیاں وچ ہر ویلھے ہر جا شر رہ ڳئے جیندی خاطر شہر ہے غرق تھیا او ٻیٹھا لک تے گھر رہ ڳئے ہئی فیصلہ رقیہ قسمت دا میݙی آس دا ماریا در رہ گئے۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں رقیہ صاحبہ فرمائیدن۔ جیندی خاطر تھئی بدنام ہامیں او بݨ بھئی وال تے نکھڑیا ڳئے۔ جیندی خاطر تھئی بدنام ہامیں او بݨ بھئی وال تے نکھڑیا ڳئے۔ اوں بے پرواہ دا پیار میکوں ٻس کر بے حال تے نکھڑیا ڳئے ہئی خبر نی دل وچ کیا اوندے اے ٹردیں ٹال تے نکھڑیا ڳئے جیکوں رقیہ ݙیکھ تے جیندی ہم ہاں جھٹ وچ ݙال تے نکھڑیا ڳئے۔

کہیں ویلے تاں توں درد میݙے دلدار ونڈاوݨ آیا کر جیڑھے وعدے کر تے ٹر ویندئیں من ٹھار نبھاوݨ آیا کر نت رت روندی توں رقیہ کوں نہ یار رواوݨ آیا کر۔ رقیہ صاحبہ دے مجموعہ کلام اچوں غزل پیش ہیسی فرمینجن۔ وطناں تے آ ول وے ماہی ساہ ویندیاں کوں جھل وے ماہی۔ وطناں تے آ ول وے ماہی ساہ ویندیاں کوں جھل وے ماہی۔ خوش دشمن توں ساݙے کر کے ہاں ساݙا نہ تل وے ماہی۔ چھوڑݨ دی جے ڳالھ توں چولیں چیتا ویندے رل وے ماہی۔

ہک بی غزل سئیں رقیہ صاحبہ دی فرمینجن محبت دی میکوں کہانی نہ بھلسی رہ ویسی دل ارمانی نہ بھلسی محبت دی میکوں کہانی نہ بھلسی رہ ویسی دل ارمانی نہ بھلسی ہجر دا جو رہندے سدا میڈے دل وچ اے درد ہے اوندی نشانی نہ بھلسی۔ نہ بھلساں میں اوندے ستم مردیں توڑی تے ہنجواں دی اکھ توں روانی نہ بھلسی۔ میڈی جان دا ہے او دشمن یا دلبر ہے دشمن یا دلبر او جانی نہ بھلسی۔ پڑھی ہے اوں جیویں آ میڈی قبر تے او رقیہ کوں فاتح خانی نہ بھلسی۔ محبت دی میکوں کہانی نہ بھلسی رہ ویسی دل ارمانی نہ بھلسی۔ رقیہ صاحبہ دی ہک بی غزل پیش خدمت ہے سیں فرمینجن۔ رہ تیڈے سجن میں نال سگدی ہاں بھوگ ہر شے دا کال سگدی ہاں۔ رہ تیݙے سڄݨ میں نال سڳدی ہاں بھوڳ ہر شئے دا کال سڳدی ہاں ٻیا کجھ وی نئیں تھیندا میں کولوں میں تاں ݙیوے ہی ٻال سڳدی ہاں مجبور ہاں میں ایݙی جو کیا حال ݙیواں سݨا تیکوں دل دا نہ حال سڳدی ہاں آزمایا نی تیں میکوں تیں بے وفا چا سمجھے پر اے پیت جانی میں پال سگدی ہاں جھٹ وی نبھدا سوکھا نی میڈا باجھ تیڈے تے نہ ہی تیڈیاں مونجھاں سنبھال سگدی ہاں توں ٹال ویندیں میکوں ہر وار ایویں آتے میں حکم تیڈا کوئی وی نہ ٹال سگدی ہاں۔ تیݙا دل ݙکھاوݨ دی سوچ میں نی سڳدی ہاں آپݨا رقیہ میں ݙال سڳدی ہاں رہ تیݙے سڄݨ میں نال سڳدی ہاں بھوڳ ہر شئے دا کال سڳدی ہاں۔ رقیہ صاحبہ دے چند قطعے سئیں تہاݙی خدمت وچ پیش ہن فرمینجن۔ تیں ٻاجھوں کیویں تر ویسی دل ݙیکھ پچھاواں ݙر ویسی تیں چھوڑیا گلشن یاد رکھیں۔ تیݙی کملی رقیہ مر ویسی۔ میکوں ݙیکھ جو ٹھر ٹھر ویندا ہے میݙا خوب خیال رکھیندا ہے۔ میکوں ݙیکھ جو ٹھر ٹھر ویندا ہے میݙا خوب خیال رکھیندا ہے۔ میں رقیہ بس ہک ہوندی ہاں جیڑھا میں نال پیار کریندا ہے۔ اڳلا قطعہ سئیں۔ عشق کر تے خوار تھی ڳئیاں تیݙی مونجھ اچ بیمار تھی ڳئیاں عشق کر تے خوار تھی ڳئیاں تیݙی مونجھ اچ بیمار تھی ڳئیاں پیار عبادت سمجھدی ہم رقیہ پتہ نی کیویں گنہگار تھی ڳئیاں۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال میاں ربانی سوہݨا سئیں جیڑھے نویں بھرا ساݙے چینل تے تشریف گھن آئن گزارش ہے درخواست ہے سنڑاں سئیں چینل کوں سبسکرائب کر گھنسو اور نال ہک گھنٹی دا وی آئیکن ہے ایندے تے وی کلک کریسو تاکہ ساڈیاں آونڑ آلیاں جیڑھیاں وی ویڈیوز اساں اپلوڈ کروں تہاکوں وقت دے نال انہیں دا نوٹیفکیشن ملدا رہ ونجے دعائیں اچ یاد رکھیسو سنڑاں سئیں اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سوہنے دے حوالے سئیں